Indiki degnen ýerini kesip gelýär-ä. Wah, gaýtjak bolan nöker gaýtdym bar goýýan pyçagyma-da indi. Absyr Kadyr Hanturda işleýän ortaýan walyýa ogly emes-dä. Bernard aga nol holodnary ulyşdy aýtsaň. Wah! Türkmen pyçak türküge salym çykylan bolsa ar urýar garýa ça bordy weli ilaç negriňdenä oglanlaň bir iki sanasynyň toýda berýän koža äkiderdim men Sagaman ýylmalar en marzy ors tohumyny soňra sarymsak okýar men Bar gaýra ki dagan diýsene ýene gitdi gör weli Aý gurbana gören negr çykdy bolsaň gyzy göni yzyna gaýtdy diýerin.

Ýa käkden durdy şol. Men polny düýşürme. Aňyrdan maňa çiňe seret. Men ol ýeri gyýşykmy? Eýwaý. Sagal nirde? Äý, ýaman çirkin köp-laý. Sosla dartdy muňa. Bäý, bäh. Näme ullaýaňa begenýäň? Nasyllygyň? Soňra kommersantamyzyň biri baran eken derrew. Berdi bu welisiň alyna Neslini. Diliniň aşagyna syganyny oklady. Nasyl eken-aý? Hemme zat ýerbe-ýer. Häzir bir nasy ýumşadyp. Öleň we Jaňa ýetişse almaly bi. Eý! Ýüzüm ýetýänçi. Eý! Ýüzüme siňek derman sepýän. Hälikden şu garaňdan. Goran, goran diýýäň weli, men-ä şu ýylydan gaçyp gorany ýadadym-eý. Şundan şu gezek goranman diýýän-ä, ýegen bärikdelliyäge-de, iki gezek al toýda gezersiň gutly bolsun diýip, türkmençeläp doňduraýsam. Ýazyň hökümet obasy ebede çagyrsyn nägele? Nägele nätdiň diý. Iki gün namaz kylýan syra içýärmi diý. Goý agam başarsaň öldür. Agy çaýkany suw at. Onda näme? Ömür aksakan gözüň gara. Ömür aksakan ýüzüň gara. Öňňät kaka bir jaý ýazsa nähili bolar? A ýuwaşlyk bile gulagyňa Öňňät kaka şony türkmençeläp geçer diýde utar-da. Boky başdan aşak çykdy diýe elini hem gapdan tutup. Geläýber. Hüm, sen gel-le. Sapyk çeýnen bolýaň. Belki, bulamak üçin edeýin. Gel sen, gel-le. Dur şony. Bälegiň nirn almaýyn adyna mäş takan bile däl. Ýöne. Gel gel gel. Içindenem uly söýen Togra tagsyr eliň Hudaý Begmyrat bile deň bolmagyn Begmyrat bile deň bolmagyň sendenem bir Hudaý bolan. Ýaradan soň pul topulsam seňki. Dogrumça zadyň oldam haramyň bolsun. Kellebaşaga-da ýok diýme, deri bile kellebaşaga berenlerine-de ýok diý. Şony soraý diýdä gördüm ol soýanlaryna-da derek ýok öýdýän şony. Dyňzyrlygyna-ak diýdiler-ä. Elin alan soňky toplyny maza şundan sypdyraram-a men. Iki toply berýän-ä öňkinem berdim-ä. Soňkularam saha bolanyňa bagyş etdim. Şu galmajaklar sypdyr elin alla iki toply seňki. Içindenem dileýäni, Ýa, eli Hudaýyň eňelim bolmasyn, ýa Rüstegiň eli bolsun. Juda ugruna Rüstegiň pahany zaryň eli bolsun. Juda ugruny tapmasaň, gel pul eýesini elek bol, meňki bir bolmasyn. Çyrageldi özem bir laý doňuz ýumrukda gowşak indi. Içindenem toplusyny bagş edýä diýýä. Soňky toplusyny bagş etdim. Ymmatym Muhammede üç ýüz altmyş Gaýyp bolan öwlüýälere, on iki imamlara, dört çaryýarlara, ýedi welilere, hezreti Aza, halypam Babagambara, Dawut jana, Lukman jana, Bahaweddin, Mir Kulala, Zeýnully babama Musa pire, Mele aşyk Aýdyň pire, Adam ata, How enä, Gyrk ýyl pellere, Ak çägede doga kylan üç ýüz altmyş päkize pire, Müň dört ýüz pygambere, Haky çagyryp çöle çykan gözi ýaşly derwüşlere, Çölde gezen Hydyrly at, kölde gezen guwwa atlar size bagş etdim. Bagş etdim perişdesin Alla göteren kişiler Kuran ýat tutan karylar siziň ruhuňyza bagş etdim. Bagş etdim Şegrepir Mamaglam piriň ruhuna, Ýakup pygambere, Süleýman pygambere, Ybraýym pygambere,

Nury Sahiba walhamdullah Rabbil Alemin Oňa çenli ol ahyry duran köne taňňaryň düýbüne urdular elini pardy bilen girdiler güpürdä gurmana öwrenen negr güýekardan maýyl taýhar ýaly birew ene eti gelýä diýen Begnaz aga elini gapdal tutup ýa Reb diňe özüňsiň Ýomranta derek ýokdur. Gurban oglum, Hudaý jan, buýruk sendendir, biz sebäpkärdir, biz kim? Ýa Hudaý, ýa! Gabada gelnim! Hä-heý, köşejigim-ä! Garamyrat! Bir bolary gel, bir ebeteýine gelnim, men saňa bir türkmençe gezek görkezeýin. Ýüz ýyllap Munuň özi tohum bolup, şum türkmenden haýsy priondygyny bilibilseňem seň ýeňdigiň. Ýa ozaly Hudaý, perişdeler ämin diýin diýip gara nägeli iki gözüň ortasyna berdi, ol gara nägeli duwwak boldy diýip. Bir ýumrukda-da türkmençäni öwrendi. Şagyrdyň ökdäni ok ýere. Akgam. Boýnuň alar. Erkek bol, näme ýürdüň bu ýerde? Duran ýerinde dokuz aý ýöret, öz sümügine özi solaşyp, diň galsanyň aýtdy. Ýatan ýerinde kyrk sol gyjyraýmaýar aýagy şeýtdi. Gytyk tüýli kelläni beýtdi. Salamandyran ökjeli ýaly gelşiksiz, gara, galyň,

Näme? Wagtyňyz bolsa ýüz uruň dagyna, tumany görüň. Biganaňda musurman ýokmaý? Okap görüň. Muny indi gutarda. Ýene ýaşuly diýýär. Şaşdyryjy.